Үтүө күннэн күндү үөрэнээччилэр! Бүгүн биһиги тиэмабыт антоним. Антоним эбэтэр сахалыы дорҕоонунан саҥардахпытына онтониум утарыта суолталаах тыллар. Утарыта суолталаах тыллар. Хас да тыл ханыылаһан суруллар ситимэ Манна Антоним кэккэтэ диэн ааттанар. Антоним кэккэтэ. Ол аата бу кэккэҕэ биир саҥа чааһа буолар, икки тыл киирэр. Икки тыл. бастакы тыл уонна иккис тыл утарыта суолталаахтар да өйдүүбүт. Холобур, уһаа кылгаа. тохтуур, ыраас, кирдээх, даҕааһын, дьол-сор, ааттал, үгүс аҕыйах, ахсаан аат, ыраах, чугас, сыһыат сүүс сirba алта эрчилиини көрүөҕүҥ манна антоним кэккэтин сийтэр бэйэҕиттэн эбии холобурдаа диэбиттэр бэриллибит антонимнар ханнык саҥа чаастара буолалларый маҥнайгы тылбыт маҥан

улахан кыра, сырдык, хараҥа. Бу биһиэхэ ханнык саҥа чаастара буолууларый? Биһи ханнык баҕарар тыл, ханнык саҥа чааһа буоларын билээри тугу гынар этибитий? Ыйытыы турарабыт. Ыйытыы турарабыт. Маҥан хайдах? Хара хайдах? холобура үчүгэй дьиэ дьиэ туох дьиэ хайдах дьиэ үчүгэй дьиэ хайдах куһаҕан хайдах улахан хайдах кыра хайдах сырдык уонна хайдах хараҥа диэн бу барыта биир ыйытыыга эппиэтииллэр бу биһиэхэ даҕааһынаат буолар даҕааһынаат сөп иккис кэккэни көрөбүт сытар турар сытар турар тугу гынар сытар тугу гынар турар ханнык саҥа чааһы буоларый толкуйдуу олоруҥ эрэ киирэр тахсар киирэр тахсар эмиэ тугу гынар киирэр тугу гынар тахсар сөп бу буоллаҕына биһиги туох эрэ иһиттэн киирэр эбэтэр туох эрэ иһигэр киирэр буоллаҕына ааттыыбыт дии аны көрүҥ эрэ түһэр диэҥҥэ утарыта суолтата туох буоларый холобура иккис этээстэн маҥнайгы этээскэ түстэ эбэтэр кирилиэһинэн үөһэттэн түстэ түһэр тахсар буолар дии эмиэ ол аата биһиэхэ манна тахсар диэн тылбыт икки суолталаах эбит эмиэ тугу гынар түһэр тугу гынар тахсар сөп барар кэлэр эмиэ тугу гынар барар тугу гынар кэлэр сөп таайбыт буолуохтааххыт бу биһиэхэ туохтуур саҥа чааһым быһыытынан кини туохтуур буолла Үһүс кэккэни көрөбүт манна баай дьадаҥы ким баай ким дьадаҥы сөп хомолто туох хомолто туох утарата холтото үөрүү үөрүү сөп өрөҕө өрөҕө диэн туох эрэ ис өттө иһэ Ордук туохха хамсыыр харамайга биһиги туттабыт дии, өрөҕө өттө диэн. Иһин диэки өттө улаата. Утарыта суолтата, иһиҥ биир өттүгэр туох баарый, ол эрэн киһиэхэ даҕаны көхсүҥ баар дии. Ол иһин өрөҕө, туох өрөҕө, туох көҕүс, көҕүс диэн. Сайылык Былыр сахалар бу сүөһүлэрин батыһаннар оттуур сирдэрин тастарыгар онно сайылык буолар. Онтон кыһын олорон кыстыыр сирдэрин таһа, ол буолар биһиэхэ кыстык диэн. Кыстык, сөп, салгыы Бу сүүс сүүс сүүрбэ сэттэ эрчиллиини тэтэрээккэ оҥоруохпут, ону суруйарга бэлэмнэниҥ. Өскөтүн билигин көрбүт биһиги тылларбыт көннөрү утарыта суолталаах тыллар буоллаҕына, ити утарыта суолтаны биһиги өс хоһоонугар эмиэ туттар эбиппит. Өс хоһоонугар эмиэ туттар эбиппит. Эһиги билэҕит, өс хоһооно үксүгэр икки салаа чаастан турар бастакы салаа чааһыгар сороҕор утарыта суолтаны тутталлар ону биһиги эмиэ антонимнары бу ис хоһоонноруттан булуохпутун сөп эбит холобура бастакы этии кырдьык үрдүгэр сымыйа ыттыбат маны суруйан иһибит кырдьык үрдүгэр сымыйа ыттыбат Салгыы кулгаах ырааҕы истэр харах маннык буолуохтаах харах чугаһы көрөр харах чугаһы көрөр манна ыраах уонна чугас диэн антоним гыммыттар дии ол аата сүүстэ истибиттээҕэр биирдэ баран көрбүт ордук диэн биирдэ баран көрбүт диэн салгыы үһүс өс хоһооно аҕайах тыл минньигэс элбэх тыл сымсах бу үксүгэр үлэҕэ мээнэ хаҥара куолулуу ыралана олорбокко эрэ дьыаланнан дьарыктаныахха наада диэн да элбэҕи аҥарбакка эрэ үлэннэн көрдөрүөххэ наада диэн. Ол туһунан үс хоһооно, төрдүс өс хоһооно биир мэник сүтэрбитин сүүс киһи көрдүүр. Маны биир уонна сүүс диэн сүүс киһи көрдүүр. Өп олото биһиги инчэ сылдьар малларбытыгар болҕомтолоох буолуохтаахпыт диэн эмиэ бэлиэтэнэбит бэһисөс хоһооно саҥа доҕордооҕор эргэ доҕор ордук манна майгынныыр өс хоһооно элбэх холобура нуучча тылыгар бу икки Хаҥа доҕордооҕор биир эргэ доҕоруҥ ордук диэн баардыы нууччатылыгар онно ханыылыы. Ол аата доҕор диэн кини чахчы дьиҥнээх доҕор буолара бириэмэ аннынан кээмэйин дэнэр эбит. Алтыс үс хоһооно өйдөөх үтүөнү сатыыр, акаары алдьархайы сатыыр. Ол аата куһаҕаны оҥорорго, алдьархайы оҥорорго өй наадата суох диэн. Өйдөөх киһи ону оҥорбот диэн суолталаах. Өйдөөх киһи оҥорбута өрүү үтүөҕэ тардыһар, уонна дьону киһини үөрэтэр аналлаах диэн. Ол туһунан үс хоһоону эмиэ бэлиэтэннибит. Сэттис өс хоһооно Ким саҕалыыр? Ол бүтэриэхтээх. Ким саҕалыыр, ол бүтэриэхтээх. Бу туох туһунан үс хоһоону, үскөтүн ханнык эрэ дьыаланы ылсыбыт буоллаххына, тиһэҕэр тиэрдиэхтээххин диэн. Тиһэҕэр тиэрдиэхтээххин. Мм. Уонна аа, түмүктүүр үс хоһооно эдэр сааскар үлэлии үөрэммэтэххинэ, кырдьар сааскар эрэйдэниэҥ диэн. Ол аата кэмигэр барытын мин ханнык эрэ сатабыллары, холобура, уолаттар хаар күрдьүүтүн, мас хайытыытын, муус киллэриитин, онтон да атын үлэни кэмигэр үлэлии үөрэммэтэххитинэ, кырдьар сааскытыгар ону кыайбат буолбуккут кэнниттэн ону аһатыаххыт суоҕа диэн да эбэтэр кыргыттар иистэнэ, ас астыы, онтон да атыны өпкө кэмигэр үөрэммэтэххитинэ диэн ол суол тоҕо туттуллубут. Өп бу аҕыс өс хоһоонун биһиги да төрөөппүтүгэр суруннубут. Салгыы сүүс сүрбэ аҕыс эрчиллиини эмиэ көннөрү көрөбүт, истиҥ. Манна бастакы этиини көрөбүт. Бастакы бөлөххө хотойум иннибэр Уонна туох диэни бу туох тыллар кэллилэрий биһиэхэ? Бу биһиэхэ кэллилэр ханыыласпыт тыллар диэн. Өскөтүн биһиги көннөрү утарыта суолталаах тыллар бааллар диэн билэр буоллахпытына, уонна утарыта суолталаах тылларын биһиги өс хоһоонугар туттар буоллахпытына, үсүһүнэн биһиги антониму туттар эбиппит ханыыласпыт тылларга. ханыыласпыт тылларга. Оччоҕуна кинилэр ханыылаһаннар биир быдан киэҥ өйдөбүлү, быдан дириҥ өйдөбүлү үөскэтэллэр эбит. Холобура, хотойум иннибэр, кэннибэр түһэн баран иһэн сүтэн хаалбыта. иннибэр кэннибэр диэн ол аата куруук аттыбар сылдьыбыта диэн суолталаах дии аттыбар сылдьыбыта дии сөп иккис этии кыыс сылайарын да билбэккэ кэлэн баран элэгэлдьитэ сырытта диэн этээччилэр дии кэлэн баран олох сырыылаах киһи түргэн тарҕан киһи туһунан этэллэр да түргэн тутунуулаах киһи туһунан түргэн тутунууну уопсанан хахалар наһаа сэҥээрэллэр былыргыттан таптыыллар оннук түргэн хамсаныылаах дьоннор. Үһүс этии уйаҕа хайа да өттүнэн киирэр-тахсар аһаҕас хаалбатах. Киирэр-тахсар аһаҕас хаалбатах. Лата сылдьар сир диэн уолталаах. Сылдьар сирин диэн. Төрдүһүнэн Өлүөскэ аҕыйахта эбэр көҕүрэтэр, эбэр көҕүрэтэр, түҥэтэр, төгүллүүр да, сонно тута эппиэтин ойутан таһаарар. Ойутан таһаарар. Өр. Алата суоттуур диэн өйдөбүҥҥэ да суоттуур диэн. Иккис бөлөҕү көрөбүт бу билэр остуоруйаҕыт. Оҕонньор эппит кырдьык сымыйа икки ардынын кэпсээн да кэпсээ, оччоҕо биириэм диэн. Бу били муммут уолаттар оҕонньоттон уот көрдөөбүттэрин туһунан остуоруйа ону истибиккит буолуо. Иккис этии кыыһы кэргэн кэпсэтэ ыраахтан чугастан баайдар уолаттара кэл да кэл буолбуттар. Ыраахтан чугастан диэн ол аата бу элбэх сиртэн диэн суолтаҕа элбэх сиртэн диэн суолтаҕа туттулла сылдьар Оттон мин баара-суоҕа, биир ынахтаах дьадаҥы киһи кинилэргэ туохпунан тэҥнэһиэм баарай диэн. Баара-суоҕа диэн ол аата бу баар уонна суох буолар икки ардынан бу олоҕу кытта сибээстээх ол кинилэргэ бу биир ынах эбит да, биир ынахтар эбит. Саамай бэйэлэрин олохторун таһымын тута сылдьар баайдара, сүөһүлэрэ бу биир ынах эбит бу дьоҥҥо. Онтон өйдүүбүт. Аны төрдүһүнэн, саха киһитэ олоҕун-дьаһаҕын, сирин-уотун, үөрүүтүн хомолтотун, үөрүүтүн хомолтотун былыр-былыргыттан ырыа гынан ыллыыра, тойук оҥостон туойара. Дьиэҕэ үлэбит сүүс сүүрбэ тоҕустаах эрчиллии. Манна Антоним тылы-өһү тигэн оҥорор кыаҕын туһанан ким ордук тупсаҕай этиини толкуйдуур эбитий диэн. Ол аата маннык. Антонимы көрдүгүт диэн биһиги көннөрү утарыта суолталаах тыллар баар диэтибит. Иккиһинэн Антоним үс хоһоонугар туттуллуон сөп эбит. Кини онно ордук тупсаҕайа, көннөрү кырыһыабай этиирэ буолбакка, этиитин ис хоһооно дириҥ буолар эбит диэн уонна үсүһүнэн ханыыласпыт тылларга биһиги антониму туһаннахпытына биһи этэрбит ордук тупсаҕай уонна эмиэ ис хоһооно дириҥээн кэҥээн биэрэр эбит диэн. Оннук үчүгэй этиини ким толкуйдуур эбитий диэн. Биир үчүгэй уһун этиини оҥороҕут, дьиэҕэ үлэҕит уонна хайаамаарыҥ, төһөрөн ыытымаарыҥ кэлэр нэдиэлэҕэ көрсөр инибит. Манан дьарыкпыт бүтэр, бука барыгытыгар ситиһиини.